Ever Love TV once again míeva do ɖe Veta le gaƒoƒoa me míeva Veta efiaɖoƒe tɔxɛ aɖe alo yi ke egba wofia aɖe hem ɖe go le egba le Veta egba yi ke mídzi míase nu gɔme ku ɖe efia ya ŋu fi ke fia ya tso eƒe lineage kawo tso leke wodzɔ hafi egba fi wodze be woaɖo fia ko e mía fofo ɖeka le gbɔnye yi ke mía abia eƒe ŋkɔ e tɔgbi nɔ nana mi ŋkɔ. Yo marakuku ŋkɔnye nye zikpitɔ tɔgbigã dzikunu. Yi ke nye tɔgbia gba na ƒomea be aɖe nua. Agbe. Egbea míeva efia ɖe hem ɖe go le afia. Efia ke ma ye le ye ko dzɔ ye ka ye efia bu yi kɔƒe ye gba mi va fia bubu ɖom. Yo akpe. Magblɔ kpee kɔ le bena efia he mi le ɖe go gba. Mieɖo he hem ɖe go ŋko nye dutɔ tɔgbiga agbana. etɔ̃lia yi ha mi le ɖa go. Okay. Yi ke eƒe nenie ya tɔgbi gã ŋutɔ yi kɔƒe ye fifia fi mi ye ye yi aɖom ɖe teƒe. Yo akpa magblɔ tɔgbi gã edutɔ agba na etɔ̃lia. Eɖu fia le 1950. Ale be yi be ƒe tso 1950 a Enɔ zi dzi va bu ta le 205. Agblɔ nenemae. Ta mieɖo fiado megate la, wòbu ta gava nyi gawa ɖo vevelia. Kɔ yi be ezi mumu asi míaɖo fia fifia le egba me fifia kɔ. Eyi abe ƒe wui asieke katã hea ne hafi mietɔ gbi ga dotɔ agba na etɔ̃lia hafi mieɖui fia. Akpe le egba ƒe wɔna me ɖe, leke nèkɔ kpɔ egba ƒe wɔna? Eye mi ke tso afumɛ dzi ʋu mieva edo ɖa fia, aleke miekɔ ekɔ kpɔ wɔna le egba ƒe ŋkekea me? O, magblɔ be egba be wɔna nye nu yike mawuga ŋutɔ ɖo tɔxɛ yike dze mɔ nyi. Eye nyanya enye aɖe ŋua, zikpui tɔtɔgbi ga ŋu fima nye mebuna be wɔna anɔ la o. Ɖeko mietsɔe buna be ŋuvi kpokploe aɖe ko nye ge wɔla. Eye gake Mawu ƒe nuwɔna wɔe be eva nye nu yike edze atsyɔ̃ yike ŋkume kɔ nɛ yike le tɔxɛ. Ye mia nya dzɔdzɔ dɔwo lɔ hã mia le mia domi ekpo ŋshiaŋ kata teƒe ne mi. Yi ke nya kea na dzi ye agblɔ ne ʋeta dua, nenema ke aŋlɔ dukɔ kple ku ɖe tɔgbui yeye ya yi ke nye tɔgbui agbana etɔlia ɖoɖo ŋu. O magblɔ ne ʋeta dua kple aŋlɔ dua kata be, Gbã nye be me da kpe ne Mawu ga, eye sogboli sa dzi kple anyigba wɔla, be alea ke tɔgbui agbana evelia yi ɖe kɔƒe. Tso tu wo fa ʋu egba yi ke mí ɖo tɔgbi ga agba na edu tɔ etɔn lia le egba mea. Eye ma da kpɛn fata dua kata ela be menya meɖeka be ŋua nɛ. Wo ba lɔ dodo le susu me kple aɖaŋu ɖoɖo mea ewɔe be egba ŋuwo kata wo dze dzi nyui ta ma da kpɛn fata dua. Vevie tɔ koŋ nye mía tɔgbi ga ʋe nya. Eye akpa mía tɔgbi ga ʋe nya be akpa nye ga ŋutɔ. Ela be mí dze ŋuia gɔme xoxoxo. Eye ye kafla míeto gbeme mɔ geɖe aɖo viwo ke míetsoe buna be ye nye ma. Ehi ŋutsɔe akpata míeva se ŋkɔ hezɔ ɖe edzi ya hafi míenya be mɔ míeto tsã gbeme mɔwoe ko ewɔe be elé mí kpli ye wòɖo tɔgbuiwo ŋgɔ ne mí be ŋusẽkatã ate ŋu dze edzi nyuie ta nya kpedada gãtɔ ayi na tɔgbuigã ʋenya dotɔ le aŋlɔ akpe akpe bene dze agba eɖo dzi nam le egbea ƒe ŋkekea me. Yi ke wò ŋutɔ ɖe, leke nye wò ƒe dzidzɔkpɔkpɔ le egbea ƒe ŋkekea me? Oo, magblɔ be egbea nye ŋutɔ nye dzidzɔkpɔkpɔ. Enye dzidzɔkpɔkpɔ yi ke le tɔxɛ, nu yi ke nyemekpɔ le nye agbe me kpɔ o. Ee, ta egbea ƒe dzidzɔkpɔkpɔ nye nu yi ke le tɔxɛ le nye dzi me ale gbegbe. Ee, nye nu yi ke magblɔ. Akpe be nèɖo dze na mí le egbea ƒe ŋkekea me.